Agoo, eve dukɔ go dom he.
Ok, me do wezɔ na wɛfa gbe gbe be yava la ci. Egbe me di be mi akpɔ na ɖe. Yi le Biblia me me kplɔ va yi fifi la be nye ma ga na tese o. Wo ntɔ yi na va ka Biblia me ne na kpɔ me ɖa. Ele gɔme si na mbe. Aha. mía Aƒetɔ Yesu Kristo ɖe? Ɛɛ, enɔ naɖe wɔ yi nye míkpɔ be ŋusẽtɔ wònye. Ele gɔme se nam ɖe. Ŋusẽtɔ ɖe ya nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Mi megbe o. Ne amewo kplɔe ɖo ɖe. abolo me mehiã woe o because ana abolo woe woaɖu. He gahiɛ ɖe wotsi na ame be o yi nava da ɛɛ nava da ɛɛ nia edɔ ɖe etsiɛ me ne nalé akpa ne nake akpawo nu me dze woade ga le eme. Vɔ fifi la ɖe leke mi le wɔwɔ? Mía tsɛ ame ɖe le mía si yi míate ŋu ada akpa. Babia ma eya pastor wɔ le o promise vɔ mele kpɔ o. Makɔ akpa makɔ. da ɖe. Enya yi ko ta me di be ma me le kpe ŋdi ya nye be ɖe. Se nyɔ ɖe. Wo be ɖe Yesu Kristo dzo le anyigba dzi be ya va dzra xɔ do ɖe na mi be yi fofo ƒe me ɖe. Ne ɖe me le sigbo ɖe anye ne yi ma tsi na mi o. Exɔwo sɔ le fma. Exɔ sɔ le fofo ƒe xɔ me. Le dziƒo ɖe. Exɔ chamber vovovo.

Mansin ɖe yevu gbe me ɖe ya woŋlɔ agbalẽ kɔ va na mi. Wo translate kɔ de tsui me, translate kɔ de ʋe me hafi ʋe Biblia va tu mi. Ta ewɔ ʋe Yesu Kristo be ɖe yi dzo yi ɖe tɔ gbɔ ya va dzra mansiwo ɖo. Ne yi dzra do vɔ ɖe ya kpɔ va. Mi bia se na be ɖe. Kɔntrata yi wòxɔ ɖe mekpɔ wɔ dɔ vɔ wa? Mekpɔ wɔ Yesu Kristo mekpɔ tu xɔ vɔ lo. Vɔ wona mi nya be dziƒo ɖe adzagba ye le fi ma. Mema tsi ɖa wɔ ya mɛ bɔ. Ɖewo flu mia be tame. Eya me di be na se. Akpa nya nya akpa gbãtɔ. Akpa velia yi me di be na nya me nye be ɖe. Ebe meme ga xa nu xa ɖe awi mia do. Mi me ga xa nu haɖe nuɖuɖu yi mia ɖu. Haɖe be ɖe, xevi yi wo le gbedzi ɖe, xevi yi wo le gbedzi ɖe, Mawue kpɔa wo ta. Haɖe xevi yi wo le gbedzi ɖe, Mawue kpɔ xevia wo ta. Mia tɔwe. Xevi ma wo ɖe, wo de agblea, ao. Xevi ma wo ɖe, wo vlɛ na woa, ao. Xevi mawo ne tsi le dzadza ɖe wo dia xɔa ao vɔ woa ŋutɔe tu na tɔ. Yovo yo yovowo ɖe wokɔ agbalẽ kɔ va na mi. Wode gɔme nyuie ɖe be ɖe mi ameyibɔwo ɖe megaxa ɖe nuɖuɖu yi woaɖu ta o. Vɔ nu ewolia ya dze agba ne nakɔ va. Enya tsɛ tame ta si nue wɔ la xexea? Enye me xe tait ana bishop. Vɔ nye ke me va yi le bishop le gbe me eya kple ame ɖewo du gbedzevi naked. Ya tame ta si xexe. Yesu Kristo ne va biam. Nye ma xe gbe o, nye ma xe tsɔ. Ne ma xe ta ɖe, prɔfɛsɛ na be ɖe. makɔ va yi na ame ɖe le zombo me makɔ va wɔ adɔ ye makɔ va wɔ eh, eh, nyo na ame na ame ɖe vɔ eya si dzi wɔ be kɔ va na yi ɖe ya be fiafitɔ o yo yovo ɖe wo fi mi vɔ wo tasi yi slave trade yi yewo be yewo nye colonial masters wɔ ɖe yakɔ susu makɔ va ne ye waganɔ na ɖe xɔ le mia si kokokokokokokokokoko ya ta akɔ tight kɔ va. na wɔe. Agbalẽa ŋlɔ la wɔe ɖe fiafitɔ wɔe. Fiafitɔ wɔe. Me be tɔ ne na bia se be ɖe. Mawu dɔ la do dɔɛ tɔ, mawu dɔ la susuɛ tɔ, because wo na mi nya be yo mawu dɔ la wɔe ɖe. Rank lo wo si, susuɛ tɔ kpla tse ne do ne mi kpɔɛ. La ka gbea dɔ me mi me le kpɔ wo. Dze na me ɖe va kɔ Biblia wo egbe mo ma hle Biblia wo. Na me ɖe va kɔ Biblia ya hle me. Dze te be ya vivi nu ya le hle na wɔe. Nɔvinye, ʋu wò susu me. Magblɔe maganɔ gblɔ. Ne mi me ʋu miabe susu me ɖe, si gbe ko mianɔ eme mianɔ avi fa. Mianɔ eme miava nɔ avi fa. Na dide va yi du nu ɖe. Enya be ɖe yaka susue kɔ va yi da ɖe.

sikiriti gad le aɖi ɖe si o. Womanya be sikiriti gad le aɖi ɖe si o. Ne adidewo va le yiyim, wosugbɔ ɖe. Ame ɖewo kena wova ɖo nɔ ayame kpɔ. Ekema ɖevi siwo kple nyɔnuwo woava nɔ yiyi, woava nɔ yiyi, woava nɔ yiyi. Ame kae na nyansa ma wɔe? Dzɔdzɔmee na nyansa ma wɔe. Be sikiriti gadwo la nɔ wo si. Ya ta ne ekpɔ be adidewo wosu gbɔ va le yi ɖe. Eɖewo nɔ na bɔdi ga woanɔ yi anɔ gbɔgbɔ. Eɖewo woanɔ aya me woaka ɖu ɖe aya me. Be na ɖeke mega va de fu na ame yi sɔsɔe yi wo le emɔ me tso. Ya wo ɖe tɔ be no ame ɖe ne kɔ agbalẽ kɔ va na we aƒe na za wo susu. Ame ɖe ne kɔ agbalẽ kɔ va na we afi na za wo susu. vɔ susuɔ le asiwɛ. Edɔ le wu mɛ kpɔ yi wa duo. Vɔ ekpɔ yi tete ya wa kɔ va yi na wo pastɔ hade be ya le special ta. Eya ne va yi ƒonu kple Mawu dɔlawɛ na wɛ. Nɔvinyɛ, ma, me, pastɔ wɛ mele Mawu dɔla ɖeke kpɔ o. Excuse me to say, nɔvinyɛ nyɔnuvi yi eɖe su. ku. Pastor mekpɔ be nɔvi nyɔnuvia va xɔ accident o. Vɔ pastor tsi na me ɖe Mawu eɖe fia yi be yi ne kpɔ nɔvi nye nyɔnuvia dzi. Mia tɔwe. Nɔvi nye va xɔ accident fifi la menya wa ale yi wo future le o. Nyo ga ya me kɔ ne ya kɔ va kpɔ dzi le kɔdzi. Pastor mekpɔ be ne nɔvi nye ne etsɔ ya be na dzo. megazɔ mɔ tsɔ o. Pasta mekpɔɛ o. Mawu yi lɔ̃ yɛ ɖe. Mawu yi lɔ̃ nɔvinye kura tsɛ ɖe. Meto kpɔɛ gblɔ na nɔvinye o. Mekpɔ gblɔ na amewo. Mekpɔɛ gblɔ na pasta o. Ele gɔmesese na amɛ. Mawu mekpɔɛ gblɔ nɛ o. Mawudɔla meva ɖe fiɛ o. ya nɔvinyɛ va yi xɔ accident ɖo ku ɖe accident yi le dzɔdzɔ le aƒlawo mɔdzi le yi le gbɔgbɔ ɖe mawu mele kpɔ wa mebia babia ɖe va yi yesu kristo dzo le anyigba dzi va yi nɔ dziƒo yi nava yi xlẽ job ehiob ƒe agbalẽ tso gbãtɔ kɔ yi ɖe gɔme Woase egɔme be ɖe Mawu gaʋuna dziƒo nu mɔa na Abosam be neva yewo yi ne yewo ne wɔ miti. Nya dzɔdzɔ yewo ŋlɔ ɖe Mawu Biblia me ɖe ɖe nya nya bubu megale dzɔdzɔ wa? Babia se. Nya bubu megale dzɔdzɔ le Bib o hiã be no ŋlɔ ɖe Biblia mea? enyawo le dzɔdzɔm. Biabia nye be, he Mawu na woŋlɔ Biblia vɔ koe kpã magana woaŋlɔ agbalẽ ɖekea? Wole wo flu, agbalẽ menye woe ŋlɔe o. Ɖe mele egblɔ kple susu be ewɔ ameyibɔ ʋuwo susu me. Bɔkɔnɔ fiafitɔwo le, bɔkɔnɔ adzoblasowo le, haɖe be egadidi vivovo ta. Ya ta bɔkɔnɔtɔwoe ɖe alo afakalawoe ɖe. Woawo dzɔ be ne wotia wo dome ne nyateƒee no do. Abe ale yi Kristotɔwo gbe ame sia ame tso ko yɔ eɖokui be evangeliki kple pastɔ. Ya wole fifi, ya woda asi le subɔsubɔ ŋu. Ye fiafitɔ le yi le gbɔgbɔ, ya mele nya aɖeke bia ame aɖeke o. Pastɔ anɔ sɔlemexɔ me. Ne moyɔ nɛ eh, small pastor, esrɔ̃ ya woanɔ dɔdɔ kplii. Tagbɔ gbegblẽ ƒe agbe kae ma! Vɔ míabo game yi me mínɔ, mínɔ míabo trɔ̃subɔsubɔ me kura tsɛ ɖe, mí míenɔ agbe ma o. Ède gbe, agbe ma tɔgbi medzi le mía dome o. Nɔvinye, ʋu wò susu me ya gblɔ eme le na wòe. Fifi la le ke nyae. Ne wòmenya wòe va tɔ kple ame ɖewo nyɔnu o, enɔ ale wòe. Ne wòmenya wò le Kenya oe, ne va dɔ kpɔ, va yi dɔ kple ame ɖewo nyɔnu le Kenya ne nàkpɔ ɖa, alɔki wòe kɔ ɖa ɖe. Ɖɔkta mate ŋu aɖe wo. Polisi mate ŋu aɖe wo. Ne womekpɔe kpɔ o ɖe, mava wɔ wo video special. Woagblɔ be ɖe because nyɔnuwo mele nyateƒe do o. Ta ŋutsua be ɖe ma, mabla nye nu. Nyɔnuwo tse le ŋutsuwo bla ɖa ɖe si gbe. Ele gɔme se na ma. Nyewo nu ko nyewo nu ye. Ya wole bla ɖa ɖe nye megbe be vayi wɔe o. Vɔ nya yi mele gbɔgblɔ nye be ɖe. Nyateƒea meno ya ta gbe ma le dzɔdzɔ. Fifia ya mi xɔ Yesu Kristo amewo mi gale vɔvɔ na dzomavɔ. Ele gɔme se ɖe. Amewo gale vɔvɔ na dzomavɔ. Aha. Ya ta gbe ma le dzɔdzɔ. Be ne ne ne ma yi ɖe dzomavɔ me ɖe ma ma wɔ nyewo nyewo ŋutete le fi. Ape ma va yi ɖe dzomavɔ me. Mia tɔwe. Ne me va ma va da kwa ko. Deme le afa ya do kple susu be na ŋuwo susu me. Ŋuwo susu me. Yesu Kristo be yi dzo ne yeava yi dzre nɔƒe geɖe do ɖi na mí. Ne mele si gbe ɖa nye yi magblɔ vɔ le ho kpatsa me. Ebe megaha ɖe nu yi na du egbe kple tsɔta o. Vɔ adi devi ne du nu egbe ɖe. Enya be yakɔ dekɔ da ɖe tsɔ ne yava du. Nɔvinye, mebia dagbe na wɔ. Mebia dagbe na wòe, ʋuwo susu me, ʋuwo susu me. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na wòe. Mègaŋlɔ be wodze agba ne nasubscribe. Ne nya aɖe le asiwò ɖe, ŋlɔ ɖe ete.